איך וואק אהיים שבת פון בית מדרש מיט מיין צו א שכן דער פרייליכע אידל משמח אלקים ואנשים רבי יצחק אייזיק ווייס, זאגט ער מיר געב א קוק ס'פאלן בלעטלעך דא אלע זייטן, דו קענסט דאך די מעשה פון הייליג בעל שם טוב הקדוש וואס איז געגאנגען אין וועג און א בלעטל איז אראפגעפאלן און ער געוואלט ווייזן פאר די תלמידים איינע פון די שטארקע יסודות פון די הייליגע בעל שם טוב הקדוש אז ס'איז נישטא קיין שום זאך אויף דער וועלט וואס טוט זיך וואס געשענט ס'פאלט נישט קיין שטרוי ס'פאלט נישט קיין בלעטל, אלעס האט א תפקיד, די אייבערשטער איז משגיח פרטית אויף יעדע זאך, אלעס האט א תפקיד וואס דארף ערגעץ אנקומען, וואס דארף טון עפעס אויף דער וועלט. און דער משנה קדוש פרעגט פון די תלמידים צו זיי ווייסן פארוואס דער בלעטל איז אראפגעפאלן. און דא דער זיסער ניגון פון רבי יום טוב ערליך. ס'הייבט זיך אן. שטייט א בוים אינמיטן וועג, מיט די צווייגן ארויסגעשטעק, און א בלעטעלע רייסט זיך אפ און עס פאלט אראפ. און מען פרעגט פון די בלעטעלע, פארוואס ביסטו אראפגעפאלן? זאגט ער, איך ווייס נישט, דער צווייג האט זיך געשאקלט. פרעגט מען דעם צווייג, פארוואס האסטו דיך געשאקלט? זאגט ער, איך ווייס נישט, דער ווינט האט געבלאזן. פרעגט מען דעם ווינט, פארוואס האסטו געבלאזן? דער איך ווייס נישט, דער אייבערשטער האט מיך געהייסן. און וואס איז די מעשה? ס'איז געווען א ווארעם מאל וואס איז געווען הייס, זייער צוהיצט, ער האט געדארפט קילקייט. וואס האט דער אייבערשטער געטון? דער אייבערשטער איז געגאנגען, ער האט געהייסן די ווינט זאל בלאזן, און די ווינט האט געשאקלט די צווייג, און די צווייג האט געשאקלט די בלעטל, און די בלעטל איז אראפגעפאלן אויפן ווארימעל. און יעצט ווי זי האט אוועליכענדיג דעם ניגון, און די קליינע ווערעמעל איז איינגעשלאפן זיס. שיינע מעשה. פרעגט מיר דער רבי אייזיק ווייס, זאג מיר, דו זעסט די אלע בלעטלעך דא, אונטער יעדע בלעטל איז דא א ווארעם? אוודאי נישט! אבער דו ווייסט העכער יעדע ווערעמל וואס איז צוהיצט איז דא א בלעטל וואס באשיצט אים. א ת ווארט. העכער יעדע פראבלעם וואס א מענטש האט, אמאל מאכט זיך א מענטש פילט ווי א ווארעמל, אנוכי סלאזש ולא איש, ער איז אינגאנצען צעווארפן, צו ס'איז ברוחניות צו ס'איז בגשמיות, וואס עס זאל נישט זיין, זאלסטו וויסן איין זאך, דער אייבערשטער איז מיט דיר, דער אייבערשטער באשיצט דיך, אויב אויפן ווערעמל האט דער הייליגער בעל שם טוב קדוש מגלה געווען אז די בלעטל באשיצט אים ווען ער איז צוהיצט, האסטו דען א ספק ווען דו האסט א פראבלעם, ווען עס גייט דיך שווער, ווען דו ביסט צוקלאפט, האסטו א ספק צו דער אייבערשטער איז מיט דיך צו נישט, אוודאי איז ער מיט דיך, ער באשיצט דיך. ונוחי מגן לך, האט דער הייליגע, האט דער אייבערשטער געזאגט פאר אברהם אבינו, איך באשיץ דיך, ס'איז א יסוד היסודות פאר יעדע מענטש און יעדע פראבלעם, איך בין דא מיט דיך. און אזוי האט דער הייליגער שפת אמת געזאגט, ס'איז געדרוקט אין שפת אמת תר מ ג אויף פסח, משגיח מן החלונות מציץ מן החרקים, זאגט ער ס'מאכט זיך אסאך מאל, א מענטש קען זאגן יא! איך זעה די באשעפער ביז גליה, איך פיל אים, איך זעה אים, ער איז מיט מיר, איך בין מיט אים, איך בין נאנט צו די באשעפער. דאס איז משגיח מן החלונות, מ'קען אריינקוקן, מען קען ארויסקוקן, מען זעהט זיך, אבער ס'מאכט זיך אסאך מאל אז ס'איז מציץ מן החרקים, דו זעהסט נישט גארנישט, ס'איז טונקל, דו ביסט צוקלאפט, דו ווילסט אים פילן, זאלסטו וויסן ער איז מציץ מן החרקים, ער קוקט אויף דיך פון די שפאלטענעס, דער אייבערשטער איז אייביג נאנט צו א מענטש. טייערע טוערצענס דארף מען נישט מער פון די מעשה וואס ברוך השם איך האב געהאט די זכי' צו מפרסם צו זיין בעולם, צענדליגע טויזענטע מענטשן האבן געהערט די מעשה פון די פרוי ראש השנה וואס האט געזאגט פארן באשעפער איך האב נישט געהערט קיין שופר, טאקע איך בין נישט געגאנגען אין בית מדרש אבער איך בין צוקלאפט! איך וויל דיך פילען, און דא קלאפט דעם ליבאוויטשער, ער מאכט מבצעים, און ס'איז אלעס געווארן אנגעדרייט פון זיינס א קינד, א לאו פאנקשענינג אוטיסטיק טשיילד וואס האט אים געוויזן אז מען דארף גיין מאכן מבצעים, און ער איז אנגעקומען צו די צו די צו די פרוי און און ער קלאפט אין טיר, טייערע צוהערערס איך וויל אייך עפעס זאגן, ווי גוט כ'האב געוואוסט די מעשה און ווי שטארק כ'האב עס געגלייבט און ווי נאנט כ'האב עס געהערט, האב איך געוואלט רעדן צו די חבד'סקער, איך האב נישט געקענט אנקומען צו אים. כ'האב זיך געבעטן פארן באשעפער, פיר מיך צו, מענטשן פרעגן מיך צו ס'איז אמת, מענטשן האבן מיך אפגעשטעלט אין די גאסן און געפרעגט ס'איז אמת די מעשה, ס'איז אזוי, ס'האט מיך אזוי מחזק געווען. ס'איז צוגעקומען צו מיר די וואך, מאנטאג ביינאכט איז צוגעקומען צו מיר א איד פלוצלינג און ער זאגט מיר דו האסט פארציילט די מעשה, איך קען די חבד'סקער, ער געבט מיר דעם טעלעפאן נומבער, איך בין אנגעקומען איך האב גערעדט צו אים, טייערע צו ער איז דברים כהווייתם, אמת ויציב, ס'זיצט א פרוי ביי זיך אין שטוב, נעבעך צוקלאפט. זי פילט ווייט פון דעם באשעפער, וויאזוי זי פירט זיך אויף, וואס זאל עס זיין, אבער ווען די רגע זי כאפט זיך אן און זאגט פאר באשעפער, איך וויל דיך פילן, די אייבערשטער איז מוצץ מן החרקים, די אייבערשטער קוקט אויף איר, און די אייבערשטער האט איר געשיקט דעם שופר, זאל די אייבערשטער שיקן די שופר פאר גאנץ כלל ישראל, די אייבערשטער העלפן מביאות משיח. די וואך איז די יארצייט פון די הייליגע מרא ניין, די קומענדיגע וואך, י' אלף חשון. בשנת דער הייליגער מנין ברענגט אויף די מנהג וואס די הייליגע בעל שם טוב קודש הקדוש האט איינגעפירט אז מען זאל זאגען הודי ערב שבת ביי מנחה טייטש די הייליגע מנין ברענעדיג ס'מאכט זיך אמאל תוהי והמדבר א מענטש איז אינגאנצען פארוויסט מיט א מדבר נאך א גאנצע וואך זיין פארנומען מיט די געשעפטען ער פילט זיך ממש עיר מושב לא מצוי, ער איז אינגאנצן נישט נישט דא קיין קיין עסארערעס, עס איז אינגאנצן צעווארפן, עס איז גארנישט דא, זאלסטו וויסן איין זאך, ויצעקי אל ה', דו זאלסט פלעין שרייען צום אייבערשטן, באשעפער, איך וויל דיך פילן, איך וויל זיין נאנט צו דיך, העלף מיך, זאלסטו וויסן די אייבערשטער וועט דיך צוהערן, ממצוקותיהם יושיעם, די אייבערשטער וועט דיך צוהערן ווייל דו שרייסט צו אים. ווי א מענטש איז נאר, ווי צעווארפן ער איז, ווי צעקלאפט ער איז, צי ברוחניות, צי בגשמיות, זאלסטו וויסן די כח פון א איד איז גאר שטארק, ווייל ווען ער שרייט צום אייבערשטן האט די הייליגער בעל שם טוב הקדוש מגלה געווען, צוזאמען מיט זיין תלמיד דעם אור עיניים, אז די אייבערשטער איז נאנט צו יעדעם איינעם, מסתער איז צו ער, איז א מעשה וואס איז געווען ביי די מלחמה, מיט א גר א חסיד וואס האט געהייסן ר' לייבל קוטנער, דער רבי לייבל קוטנער איז געווען אין די נעבעכנדע לאגער, געוו פארשמאכט און מ'האט געדארפט שווער ארבעטן יעדן טאג, און די דייטשן האבן געריטן אויף די אידן מיט אזא מין אכזריות ימח שמם וזכרם. והי' היום אז דעם טרעקל פון דעם דייטש האט זיך צובראכן, און מען דארף עס פיקסן, קיין מעקעניקס איז נישט געווען דארטן, אידן האט ער געהאט גענוג, ער געט א כאפ אן די רב לייבוש זאגט אים דו ביסט א איד? אז דו ביסט א איד קענסטו, ווייל א איד קען אלעס, דו ביסט א איד און דו קענסט, דו וועסט מיר פיקסן דעם טרעקל, איך גיב דיך די גאנצע נאכט, ביי מארגן צופרי ארבעט עס, און פארשטייט זיך אליינס, יעדער ווייסט אליינס אז אויב ס'וואלט נישט געארבעט, וואלט זיין ביקס געארבעט. ר' לייביש האט געזאגט, איך בין א איד און איך קען, אזוי האט מיך דער דייטש געזאגט, איך בין א איד און איך קען. די גאנצע נאכט איז ר' לייביש געגאנגען און ער האט גענומען יעדע פארט פון די מאשין און עס צענומען און אויסגעקלינט און צוריקגעלייגט און געארבעט, ער איז קיין מעקעניק קיינמאל נישט געווען, א חסידישע פוילישע איד דורכגעווייקט בתורה ועבודה, אבער ס'איז געקומען צו פרי און דעם טרעקל האט געארבעט. דער דייטש איז אויפגעשטאנען, היינט על החומ די מעגליכקייטן, נאך א איד ווייניגער. ער קומט אריין אין דער לאגער און דער טרעקל ארבעט און דער רבי לייביש שטייט אין פראנט פונעם טרעקל און ער קלאטשט, איך בין א איד און איך קען! דער דייטש פון כעס האט עס נישט געגלייבט, ער האט געווען פארלוירן. רבי לייבל זאגט, כ'האב געהאט די געלעגנהייט אביסל אויפצולעבן די מאראל פון די אידן אינעם לאגער, זאג איך פאר דעם דייטש, דו דארפסט מיך באצאלן פאר דעם, ס'איז נישט מער פשוט. דער דייטש פון פארלוירנקייט פרעגט פון דעם איד, וואס דארפסטו? א ציגארעט, א בעקס, א באקסל ציגארעטלעך. א באקסל ציגארעטלעך אין לאגער, קוים וואס געהאט צו עסן, ציגארעטל איז א לאקזשערי, די טייטש פון כעס און פארלוירנקייט גיט א כאפ אן זיין באקס ציגערעטלעך עטס ארווארט ר' לייביש, און ר' לייביש לויפט ארום אין די לאגער און ער זאגט פאר יעדעם איינעם געב א קוק איך בין א איד און איך קען, איך קען פיקסן א טרעקל, איך קען האבן ציגערעטלעך, איך בין א איד און איך קען. טייערע צוהערערס, אונז זענען אידן, און אונז קענען, אונז האבן כוחות. ווען א מענטש פילט צוקלאפט, ער פילט צובראכן, זאלסטו וויסן איין זאך, ואנכי מגן לך, די הייליגע באשעפער באשיצט יעדע מענטש בכל מצב שהי', ס'איז מצות מן החרקים, ס'אפילו ס'איז תלוי במדבר, בשום אני מושב לא מצוי, ביסט צעווארפן אינגאנצן, ועצה כי לה', ווייל א איד קען, ווען א איד שרייט צום באשעפער, הער דער באשעפער און ער העלפט אים ווייל איך בין א איד און איך קען.